Kienet is-sena 1983, eżattament 30 sena ilu. Il-kappillan ta' Ħarsafi kien Fader Majka Ġus. Bħala superjura tal-Mużew tal-Bniet kien hawn Paulina Zammit. Fuq inizjattiva tal-kappillan, is-Superjura Paula għaqdet grupp ta' tfajliet li kellhom madwar għaxar snin biex ikantaw fil-quddiesa tal-praċett ta' dik is-sena. Il-kappillan stieden lil Tony Pace biex jieħu ħsieb jgħallimhom ikantaw. Dan kien il-bidu tal-kor Sine Macula. Michelle Frendo, illi llum hija membru tal-Kor Cinemacola, kienet waħda minn dawk it-tfal illi fl-1983 għamlet l-ewwel tqarbina. Dak iż-żmien tal-ewwel tqarbina kelli biss sitt snin. Ma tantx niftakar min kien kanta fil-quddies, jekk kienx kanta l-Kor Cinemacola jew le. Jiena dħalt fil-Kor xi ħames snin wara Dak iż-żmien id-drawwa kienet li tidħol fil-kor wara li tagħmel l-eżami tal-Junior Lyceum u tkun għamilt il-Griżma tal-Isqof. Marvik kantat fil-quddiesa tal-ewwel tqarbina tal-1983. Staqsejna lil Marvik, li taf lill-kor mill-qrib, biex tgħidilna x'bidliet rat u xi żviluppi prinċipali seħħu fil-Kor fit-30 sena li għaddew. Fl-ewwel snin tal-Kor, l-iktar ħaġa li għamlet effett u li għenet il-Kor jiżviluppa kienet l-introduzzjoni tal-vuċijiet adulti. Permezz tal-introduzzjoni tal-vuċi maskili speċjalment, il-Kor seta' jagħmel jidħol anke biex ikanta siltiet b'iktar minn vuċi waħda, sakemm illum, Inkantaw xogħol kant b'erba' vuċijiet u ta' ċertu livell għoli. Differenza oħra li nara hija fil-varjetà ta' stili li l-kor kanta tul is-snin. Fil-bidu konna iktar iffukati fuq il-liturġija. Il-liturġija baqgħet, sal-lum għadha, importanti ħafna fl-attività tal-kor. Però inħoss li matul is-snin varjajna fl-istili u fl-attivitajiet, b'mod li llum, u anke sa dan l-aħħar, qed nagħmlu ħafna attivitajiet oħrajn fuq stedina ta' Kunsilli Lokali u organizzazzjonijiet oħra, u b'riħet dan il-kor ħa l-inizjattiva u tgħallem materjal li huwa iktar lajk.

Il-kor issaħħaħ u kien lest għall-isfidi l-kbar. L-opportunità tassew kbira ingħatat lill-kor fis-sena 1992, disa' snin biss wara l-itwaqqif tiegħu. Bit-tħabbrik ta' Angela Zammit u tal-Kappillan Father Victor, il-kor

F'żewġ okkażjonijiet differenti oħra, il-kor ġie mistieden ikanta ġewwa Sqallija, fl-2001 ġewwa Trecastagnie u fl-2008 ġewwa Ragalna, raħal ħelu magħruf bħala t-tieqa tal-Muntanja Etna.

organizzat mill-Malta Trade Fairs Corporation, imur b'applaws sinjuri għall-Kor Sine Martyrologica tal-Ħames Martiri.
Minn żmien għal żmien, bix-xogħol, bl-impenn u bl-inkoraġġiment ta' bosta persuni, il-kor ħassu kapaċi jidħol għal sfidi tassew ibsin. Fost dawn l-isfidi, insemmu l-parteċipazzjoni mhux inqas minn erba' edizzjonijiet tal-Malta International Choir Festival, fl-1995, fl-1997, fl-2003 u fl-2006. Dawn l-isfidi kellhom effett pożittiv fuq il-kor, li kulma jmur beda dejjem jgħolli l-livell tiegħu.

Bniedem li jmidd idu għal kull kwalità ta' xogħol, waqt li dejjem lest jgħid xi ċajta. U erba' xhur ilu tlifna wkoll lil Joan Paċ, ċertament mutur f'dak kollu li seħħ fil-Kor sa minn mindu twaqqaf. Fl-okkażjoni tat-30 anniversarju mit-twaqqif tal-Kor Sina Makula, illum insellmu lil dawn sħabna u l-memorja tagħhom. Kif wieħed jistenna, dan kollu jitlob impenn qawwi minn ħafna nies. Alexandra, minbarra li tkanta mas-sezzjoni tal-kontralti, tagħti daqqa t'id ukoll fir-rehearses tal-kor.
Normalment meta jkollna biċċa mużika ġdida ta' erba' vuċijiet, l-ewwel nitgħallem il-biċċa tiegħi jien. Sew. U mbagħad nilftiehem ma' sħabi, il-grupp tal-Contraltos, naraw meta nistgħu, l-aħjar ġurnata u ħin, u ngħallimhielhom naqra kif nistgħu. Mbagħad meta niltaqgħu mal-grupp kollu nkunu nafuha sew, nkunu ppreparati, lesti biex naqdu kollox. Pauline hija waħda mill-pjanisti u organisti li għandu l-kors in Amakola biex jakkumpanjawh fl-impenji li jkollu. Xi tħejjija u preparamenti jsiru biex jiġi akkumpanjat il-kor fl-impenji li jkollu?
L-ewwel nett min ikun se jakkumpanja jrid jistudja l-partitura. Imbagħad isiru r-rehearsals flimkien mal-koristi. F'każ li l-biċċa tkun se tittella' fuq l-orgni, iridu jsiru wkoll ir-rehearsals fuq l-orgni. Dan minħabba li l-ewwel ħaġa tidħol il-pedaliera, min ikun se jdoqq irid idoqq ukoll il-pedaliera u din trid tiġi prattikata

Bħala kor, il-liturġija, speċjalment dik f'Ħal Safi, dejjem kienet ċentrali fl-attivitajiet tiegħu. Għalhekk, il-maġġoranza tal-kant li l-kor tgħallem tul iż-żmien kien wieħed reliġjuż u sagru. Ma jistax jonqos is-sehem tal-kor f'diversi kunċerti li jsiru fil-knisja parrokkjali f'diversi okkażjonijiet bħalma huma, il-Milied, u l-Għid il-Kbir, imma b'mod speċjali jispikka s-sehem fil-festa ta' San Pawl. U fl-aħħar nett, x'hemm maħsub għall-futur? Proġett li ħdimna ħafna fuqu dan is-sajf speċjalment li għadda kienet il-Missa in Fa ta' Dottor Paolo Nani li beħsibna ntellgħu fil-25 ta' Jannar li ġej. Hija biċċa xogħol maġġuri ta' dan il-kompożitur li għandu rabta qawwija ma' Ħal Safi u mal-festa ta' San Pawl u ma' dak kollu li huwa Pawlin u ħsibna li ntellgħuha proprju fil-festa tal-Konverżjoni ta' San Pawl li ġej.